Thlirtute chibai u le. Video hmasa Goa politics dinhmun leh Goa power minister leh Delhi power minister te inhnialna kan ngaithlaiin kan thlir a. Khatia Goa power minister nena public debate an neih hnu khan Delhi power minister Satyendar Jain chu Delhi-ah a thlawk thla a. Delhi-a thlenthlak fel hnu lawk. Kar hmasa zirtawp ni August ni ruk ah khan Aam Aadmi Party Headquarters Delhi-ah Satinder Jain hian tun hmaa bjp party atanga Goa mla leh Minister te pawh lo ni hial tawh Mahadev Naik-a Aam Aadmi Party-ah a lawm lut a. chu chuan Goa politics ah ti ti a ti tam hle. Mahadev Naik hi sanghnih pasarih leh sanghnih sawm pahnih in thlanah te khan a zawnin bjp ticket in a bial ngai atanga thlan tlin a ni a. Sanghnih sawm pahnih atang phei kha chuan Manohar Parrikar-a Chief Minister-na hnuaiah Minister a ni ve nghe nghe. Naika hlawm luhna hun kaihruaitu Delhi Aam Aadmi Party mla Goa Incharge ni bawk a ti si in Goa politics tawp lutuk mipuite hlawkna tur lam aia sorkarna siam theih dan tur ringawt ngaihtu a mla lei leh hralh an buaipuina politics ah chuan Goa mipuiten Congress leh bjp ah beiseina an neih tawh loh thu a sawi a. Sang hnih sawmhnih pahnih in thlan lo awm tura Aam Aadmi Party in hnehna han chan ngei theih nan Assembly level leh Panchayat level ah te in charge in siam fel a nasa taka hma han lak mek thu sawiin hnehna han chan ngeia beisei thu a sawi bawk. Satyendar Jain-a'n Aam Aadmi Party lukhum a khum tir hnu leh Aam Aadmi Party muffler a awrh tir hnuin Mahadev Naik hian thu a sawi a, Covid nineteen second wave-in Goa a hanuai laia Aam Aadmi Party workers-ten mipuite tanpui hna leh hriveite mamawh hmanraw chi hrang hrang sem hna an thawh chu ropui a tihzia leh Goa mipuite zingah Aam Aadmi Party ngaisangtu leh Aam Aadmi Party a beiseina nghattu tam tak an awm thu leh amah ngei pawh chutiang zinga pakhat chu a nih thu a sawi a. Midang tam tak pawhin Aam Aadmi Party an awn chhoh mek zel thu a sawi bawk. Aam Aadmi Party kaltlanga Goa mipuite rawngbâwl sakna tûr hun remchâng a neih theih dâwn avânga Kejriwal-a chunga a lâwmzia sawiin Sanghnih sawmhnih pahnih Goa inthlanah Aam Aadmi Party-in sawrkârna an siam ngei a rinthu a sawi bawk. Satyendar Jain pawhin thu sawiin, Goa bjp chuan mipuite tan hna thawk miah lo mahse, party dang mla te an lei theih zel avangin sorkarna an siam thei zel a, chuvangin mipui rawng an bawl lo chung pawhin an inring tawk em em a, tun inthlan lo awm turah pawh hian sorkarna an siam leh theih mai an inreng. Mahse ama'n mi party mla te erawh pakhat mah an lei thei dawn lova, an rin ang ngawta awlsam chu a ni hauh lovang, a ti a. Tin, he hunah hian Goa Aam Aadmi Party hruaitu Rahul Membre pawhin Goa mipuiten Delhi mipuite ham thatna hmuh ang an hmu ve duh thu leh Sanghnih sawmhnih pahnih inthlan zawhah chuan an hmu ve theih ngei a beisei tawh thu a sawi bawk. Tin, he hun an hman zawh hnu hian Kejriwalan Mahadev hi an party office-ah lo lawmin Goa mipuite rawngbâwl sak tur leh nun nuam zawk neih tir tura an thawh ho zel tur thu a sawi ve bawk. Video hmasa lama kan sawi fo thin angin Aam Aadmi Party hian tun hnaia state hrang hranga inthlan lo awm tura te chuh ve tumin nasa takin hma an la mek a. Punjab-ah phei chuan Trump hmasa lamah pawh lo chuh tawhin Assembly-ah eptu party lian ber an ni mek a. Na kum inthlan loh awm turah khian sorkarna siam ngei turin theihtawp an chhuah mek a. Punjab-a rorel lai Congress party pawh an buai ru hle niin a lang. Hetih lai hian kan hnung June ni sawmhnih pakhat, Lalmanga nu Lawmrawihnia tak khan Punjab-a police officer hming thang leh lar

Kunnuar hi dikna ngaina tak mi leh mi hnuai hnungte tan pawha ban phak a hnathawk thin police officer a ni a. Dik lo nia a hriatah chuan amah aia lal zawk te kalh zawng pawhin case a file mai thin. Tin, mla leh politician te duh dan ang anga a awm ve mai thin loh avangin an inkarah boruak tha lo tak tak te pawh a lo awm fo tawh thin bawk. Sanghnih sawm panga June thlaah Faridkot District-a Sikh biakin Gurudwara pakhat atangin an sakhaw lehkhabu thianghlim Guru Granth Sahib ruk bo a ni a. Sikh sakhaw rawngbawltu ten an lehkhabu thianghlim rubotu chu rang taka zawng chhuak tura Police phutin nawrh an huaihawt a. Police station hualin Police station kiang velah hian mi tam tak an pungkhawm bawk. October ni sawm pahnih ah chu Gurudwara kawtah chuan an lehkhabu thianghlim bo atanga a phek thenkhat lei ah theh dar in a lo awm a, chu chuan Siksa khawhruaitu te mai bak ah mipui mimir thin a ti rim zual hle a. Tin chu mai chu ni lo in hetiang deuh chiah hian Gurudwara hrang hrang atang in Guru Granth Sahib hi ruk bova a phek thenkhat paih darh a ni a. Heng hun lai hi Punjab-a Akali Dal leh bjp chang rual an sawrkar lai niin an Chief Minister chu Akali Dal hotupa Prakash Singh Badal a ni. Hetianga Siksa khawhmun thianghlim leh an lehkhabu thianghlim tihbawrh ban a nih avang hian Sikh mipuite an thin a rim hle a. Khaw hrang hrangah lungawi lohna lantîrin an pungkhâwm a. Kotkapura khuaah phei chuan mi sang ruk chuang zet pungkhâwmin tharum thawh lova nawrh an huaihawt a. Mahse, chûng pungkhâwmte hnawh darh tum chuan police-in tiang an lek a. Innek buaina thleng zuiin police lam hian silai an hmet puak a. Lungawi lohna lantîrtute zîngah hian mi pahnih thiin midang tam takin hliam an tuar a. an hruaitu thenkhat police in manin an hreng zui bawk. Hetia pawisawi lo Sikh mipui pungkhawm hmaa silai hmehpuah a nih avang hian Punjab police leh sawrkarin dem an hlawh hle a. Mahse a mawhphurtute chhuichhuah ni lovin sawrkarin he case hi a bengkhawn zui vak lo bawk. Kan sawi tawh angin bjp leh akali dal party inkawp sorkarah hian an chief minister chu akali dal hruaitu hlun Prakash Singh Badal a ni a, deputy chief minister pawh akali dal hruaitu tho Prakash Singh-a fapa Sukhbir Singh Badal a ni a. An pa fain chief minister leh deputy chief minister thutthlengah an thu tihna a ni. Hetianga sorkar laka Sikh mipui an lungawi loh viau lai hian Sanghnih sawm pasarih Punjab in thlan campaign ah Congress party in sorkarna an siam anih chuan he case hi an chhui chhuah tur thu leh a mawhphurtu te hremna an pek tur thu an tiam a. Tichuan Sanghnih sawm pasarih in thlan ah bjp leh Akali Dal tang rual hian sorkarna siam zo ta lovin Congress party in hneh takin sorkarna an siam a. seat za sawm pasarih awmna assembly ah congress hian seat sawmsarih pasarih an la a, Akali Dal in seat sawm panga la in bjp in seat thum chauh an la thung. A vawikhat nana Punjab assembly election hmachhawntu Aam Aadmi Party in seat sawmhnih la in Akali Dal leh bjp seat hmuh belh khawm aiin seat an ngah zawk a, eptu party lian ber an ni chho zui ta a ni. He Congress sawrkarah hian Chief Minister chu Captain Amrinder Singh a ni a. Sanghnih sawm pariata Amrinder Singh a kaihhruai Congress sawrkar hian Sanghnih sawm pasarih inthlan dawna an lo intiam tawh angin Sanghnih sawm panga a Siksa khawhmun thianghlim leh an lehkhabu thianghlim tih bawrhbanna leh Sikh mipuite hmaa silai hmeh puah a nih chhan chhui chiang turin Special Investigation Team, SIT, a din a. Chu team ah chuan IPS Officer Kunwar Vijay Partap Singh pawh telin a hnuah phei chuan team chief atan a ruat a ni a. Team hotu pa ber nihna a chelh hnu hian Sanghnih sawm panga thil thlenga inhnam hnawih nih a hriat te chu hlauh leh zah nei hauh lovin a kovin thu a zawt chho tan nghal mawp mawp a. A team member pui thenkhat ten zawh chul lova an ngaih mi thenkhat te pawh a ni chuan kovin zawhna a zawt zel a. SIT in zawhna an zawh te zingah hian Sanghnih sawm panga a Chief Minister leh Deputy Chief Minister Parkash Singh Badal a te pa fa te, Bollywood film star Akshay Kumar leh mi langsar dang tam tak an tel a. Chutianga mi hrang hrang thu an zawh hnu chuan report an peih fel a. Mahse chuan report chu khingtu an awm avangin Punjab and Haryana High Court in a hnawl a. Chu SIT chu hriat a, Kunuar a ni lo officer dang kaihhruaina hnuaia SIT thar din leh turin Punjab sawrkar a hriat tir ta zawk a ni. Kan sawi tawh angin sanghnih sawm panga a thil thleng avang khan siksa khawhruaitute leh mipui mimir hrim hrim pawh an thina rimin an lung a awilo hle a. An sakhuana tihbawrh ban a nihna a inhnamhnawih leh a bul tumtute chhuichhuak thuai turin sorkar leh police an beisei a. Tin, mipui pawisawi lo hma a silai hmet puak tura thupetu, chhuichhuak tur leh an chunga na taka action la turin sorkar an phut a. Mahse kum nga chuang zet a liam hnu pawha chhui chhuah an la ni lo le, tumah man an la ni lo chu an ngaithiam lo hle a. Chutih laiah Kunnuara kaihhruai SIT report High Court in a hnawlsak leh si chu an hrethiam lo hle. IGP Kunwar Partap Singh pawhin he case chhui chianna a a hnathawh zawng zawng. Chutia thlawhna chantira team dang din a ni leh mai chu a hriatthiam loh thu sawiin Khatiang kan information lak khawm leh kan thil tih zawng zawng kha CBI pawhin an tih theih loh tur thil a ni a, chutiang thil vaivuta chantir a ni ta mai hian min ti hnual hle, tiin a sawi a. Hetia High Court in an report a hnawl hnu hian kumin April thla khan banna a theh lut a. a bahna pawmsak turin Chief Minister Captain Amrinder Singh hnenah a ngen bawk. Captain Amrinder hian Kunwar-a chu bang lo tura a duhthu sawiin Punjab Police-in a ni ang officer hi tun dinhmunah a lam a mawh em em a. Punjab and Haryana High Court thutlukna chu Supreme Court-ah kan khing bawk ang, tiin a sawi a. Mahse Kunwar hian Captain Amrindara thusawi chu ring zo lovin a banna lehkha thehluh sa chu a sut duh lo va. Punjab sorkar leh police hian ka puihna an mamawh a nih phawt chu an eng lai pawhin ka pui thei reng a. Mahse police chhungkua ah erawh ka tel zui zel a rem tawh lo tih a sawiin pension tura kum riat service a la neih laiin IPS hna chu a ban san ta a ni. Kan sawi tawh angin dikna ngaina mi tak leh pu te leh politician te tlawn mai ngai lo. Mipui mimir tana nelawm taka hnathawk thin officer a nih avangin amah ngaisangtu leh hretu an tam hle a. Social media pawh active in followers a ngah hle. Tin, amah hi IPS officer a nih mai bakah MA, LLB, MBA leh PHD degree nei a ni a. A YouTube channel lah Pawlsawm Mathematics zirlai a hrilhfiah lai video te pawh en tur a awm. Heng atang te pawh hian pa tha tak a ni ang tih kan hrethiam viau awm e. Hetia Police hna bansan hnu hian Congress Party a zawm mai rin a ni a. Tin, Congress mai ni lovin bjp pawhin an party zawm turin an sawm bawk. Mahse, he pa tha tak leh dikna ngaina mi tak hian Congress leh bjp rilru a hre chiang a. Police officer a nih chhunga a lo hrawn thin Congress leh bjp kaihhruai sorkar ah te chuan beisei tur teh chiam a awm lo tih a hmu chiang bawk. Chuvangin Arvind Kejriwal-a lam hawiin Aam Aadmi Party a zawm ta a ni a. Kunnuara Aam Aadmi Party-a lawm lut tur hian Delhi atangin Arvind Kejriwal leh Delhi mla Raghav Chadha te Amrit Shah-ah thlawk lutin Punjab Aam Aadmi Party hruaitute leh chanchin bumi tha hnem tak hmaah Kejriwal hian a lawm lut a. Tunah hemi nia Kunwar Vijay Pratap Singh-a thusawi chu i lo ngaithla ang u. vawiina helai hmuna awm Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal te, Punjab Aam Aadmi Party hruaitu Bhagwan Mann te, Leader of Opposition leh mla lo kal zawng zawng te, Delhi mla Punjab Co-Incharge Raghav Chadha leh Chanchin Bhumi lo kal khawm zawng zawng te in zavaiin chibai ka buk che va, Covid protocol in min phuar avangin he hun min rawn hmanpui thei ve lo tam tak an awm bawk. Amritsar mipui te min duhsakna leh min hmangaihna ah ka lawm em em a, vawiin hian politics tak tak khel turin bul ka tan ve dawn ta a ni a, kan ram in zalenna kan hmuh atangin kum sawmsarih chuang a liam tawh a, mahse kan thlen chin leh kan ram politics bawlhhlawh zia chu kan hriat vek hi. Punjab pawh kan bang lova kan politics khelh dan a hnawk nuai mai a nih hi. Sanghnih sawmhnih pakhat April ni kua zirtawp ni kha Punjab mipuite tana ni thim tak Black Day tia hriat reng a ni tawh ang. Sikh sakhaw hmun thianghlim leh lehkhabu thianghlim tan pawha rorelna dik hmuh tur a awm lo a nih chuan mipui mimir tan chuan enge beisei tur awm ang le? kum hnih chuang zet rim taka kan beihna leh kan thu dik hmuh chhuah zawng zawng kawtin min hnawl sak a, report kan peih fel vek tawh hnu leh trial neih tan a nih tawh laiin High Court a kan inlanni tur takah Punjab sawrkar aiawh a min dinhsaktu tur Ukil Advocate General a dam lo thut a, a aiawhtu tur Ukil tha leh. kan case dinpui mek chungchanga hriatna nei pakhat mah ukil pek kan ni lova, min khingtu lamin Punjab sorkar hi a lang lo lam atangin an thunun vek a, an ruahman ang leh an duhthusam ang zelin thil a rawn thleng chho ta zel a ni. Chuvangin Punjab-ah hian eng party in nge rorelna changa, eng party nge eptu lamah awm tih pawh hriat hran theih lovin an inzawm ru vek a ni. Amritsar mipui te hian ka post hmasa ber ka rawn luah a ni atangin min ngai nain min duhsak em em a, keipawh in chhungkhat ang vekin ka en che va, kawng engkimah in mi support na ka hmuh zel avang hian ka lawm em em a ni. Tunah politics tak takah kan zuang lut ta a ni a, politics kan lo hmelhriat thin dan dik lo leh tawp tak kha thlak danglamin politics dik tak kan entir dawn a, Delhi a Aam Aadmi Party in chu politics dik tak chu an en tir a, Delhi mipui hlim hmel ang te hi Punjab mipui te pawhin kan awt ve a ni. Kan hriat angin Delhi chu state puitling a ni lo va, Delhi sawrkar thuneihna tam tak central sawrkarin chhuhsakin tunhnai maiah pawh Delhi sawrkar power chhuhsak turin parliament ah dan thar pass a nih leh kha. Mahse chuti chung pawha Delhi sawrkarin mipuite tana hna a thawh nasat zia kan hmuh theuh a. Punjab-a sawrkarna kan siam hunah phei chuan za a za thu neihna kan kutah a awm dawn a. Mipui rorelna rama sawrkar awm dan tur dik tak en tirin mipuite rawng kan bawl ang a. Chu chuan Punjab mai ni lovin ram pumah politics a harh tharna a thlen dawn a. Chu harh tharna chu tunah hian a inṭan mek a ni ka lawm e. He mini hian Kejriwal hian a kawr hman thiam hain a pen hman thiam pakhat cheng a man ang chi a pai a. Hmuituamnaah pawh a simple ber ang chi hmangin Amritsar hi a pan a. Kunnuara lawm luhna inkhawm hi Punjab Aam Aadmi Party convener leh Lok Sabha MP ni bawk Bhagwan Mannan a kaihruai. Bhagwan Mann hi Punjabi fiamthu thiam leh fiamthu thaw a ei zawng thin. National level-ah pawh hriathlawh tak niin Sanghnih Sawmpali Lok Sabha inthlanpuiah Aam Aadmi Party hmingin a incandidate a. A dinna bialah vote nuaihnih chuang zetin hnehna a chang a. Sanghnih Sawmpakua Lok Sabha election-ah pawh a bial ngai atang vek hian vote nuaih khat chuanga tling lehin tunah hian Aam Aadmi Party Lok Sabha member neih chhun a ni mek a. Parliament a thusawi te pawh a khal thin hle. He Kunwar Vijay Pratap Singh a lak luhna inkhawm tawiah hian Arvind Kejriwal pawhin thu a sawi a, chung a thusawi tlangpui chu tunah lo ngaithla ila. Vawiina helai dawhsana thu ka thian leh ka thawhpui duh takte. Punjab Aam Aadmi Party Convener Bhagwan Mann te, Leader of Opposition leh Delhi atanga min rawn zuitu Punjab Co-Incharge Raghav Chadha te tin vawiina kan lawm luh tak, ka Officer thian pa tih pawhin ka ko thei awm e, Officer ni thin ve tho kha ka ni a, ani pawh Officer ni thin khan tunah Aam Aadmi Party a rawn zawm ta a, Kunwar Vijay Pratap Singh Tin, Punjab Aam Aadmi Party mla rawn kal zawng zawng leh mi dangte pawh inzavain chibai ka buk che va, vawiin hi Aam Aadmi Party tan leh Punjab tan ni lawmawm leh chhinchhiah tlak tak a ni. Kunwar Partap Singh Aam Aadmi Party-ah lawm luh a ni a, Kunwar-a hi a nu leh pa te politician an ni lo va, ani pawh politician a ni hek lo. Politician chhungkua atanga sei lian a ni lo va, kei leh ka bula thu Bhagwan man pawh hi Politician chhungkua a sei lian kan ni hek lo. Kan party hi Politician te party a ni lo va, Politics khelh chiam kan thiam ve hek lo. Kan ram leh mipui te rawngbâwl sak turin kan pen chhuak a ni a. Chutiang chiah chuan Kunwar Partap Singh pawh hi a rawn pen chhuak a ni. Punjab-ah hian naupang te te te pawhin Vijay Partap Singh-a hming hi an hria a, amah ngeitute leh amah hawtute ngei pawhin a rinawmzia leh a dikzia hi chu an hria a. Mipui nawlpui leh minrante tan pawha nelawm leh dik taka hna a thawh tlat thin avangin Punjab mipuiten an hmangaihin an ngaina em em a, a thiltih kawng hrang hrangah an thlawp tlat thin. Punjab mipuite leh Sikh sakhaw zuitute tana case pawimawh em em a, a mawhphurtu leh a bul tumtute man lovin zalen takin an leng a. Chu case chhui hna chu Kunwar hian thawkin a mawhphurtu leh a ruahmantute a chhui chhuak a. Mahse, chung a chhui chhuah hnu chuan sorkar system zawng zawngin amah hi an do leh ta hlauh thung si. Tichuan, system chhunga awm chung chuan engmah a thawk thei lo a ni tih a hriatin banna a theh lut ta ringawt a. Hetiang police officer post lian lutuk atanga banna theh luh tawp mai hi thil awlsam leh ho mai mai a ni hauh lo. Tunlaiah peon hna hmu tur pawhin miin thamna tam tak pek leh eng eng emaw tih an huam a, sorkar hna an hmuh theihna tur a nih dawn phawt chuan engkim an huam a ni ber. Chutih laia hetiang police officer lian lutuk leh lal lutukin pension pawh hmu lo tura a hna a bansan mawl tawp ringawt hian chhan a nei a. Ama hlawkna tur lam aiin ram leh mipui hamthatna tur thil a beisei vang a ni. Vawiin hian Punjab mipuite hnenah he thu hi ka tiam duh. Sanghnih sawm panga a sakhaw hmun thianghlim tih bawrh banna leh pawisawi lo mipui hmaa silai hmehpuahna thu buaia a mawhphurtu, chhui chhuah loh leh hrem lova vawiin thlenga la awmte hi Aam Aadmi Party kan sorkar hunah chuan kan chhui chhuakin hremna kan pe ngei ang tih hi chumi tichiangtu tur leh nemnghettu tur chuan chu case-a hnathawk nasa ber leh a hre bertu in vawiin Aam Aadmi Party a rawn zawm a nih hi. Thiante U, tunah hian Punjab-in hun harsat tak a tawng mek a, rorelna chelhtu party hruaitute thuneihna in chu reng rengin an inti buai reng a, ui leh zawh te insual ang maiin an insual a, a thenin Chief Minister ka ni duh an ti a, a thenin mla ka ni duh, chumi kha mi chu ka ni duh tiin thuneihna in chu reng rengin an inbeih a. Corona hripuiin state pum a tihbuai lai leh mipui mang ang inpan tur leh belh tur an mamawh em em laia sorkarna siamtu party hruaitute hetianga an intibuai reng mai hi mipuite tan a mang anthlakin a beidawn thlak takzet zet a ni. party dang pakhat a awm bawk a, mahse chu lah chu eirukna leh hlemhletna thubuai chhiarsen lovina a tihbuai reng party a ni a, party dang pakhat leh phei chu an hruaitute mipuiten an venga kalah pawha an duh loh an lo um let thin party kha an ni a, a khawi party ber hian nge mipuite harsatna hriatthiampuia an chan tur ngaihtuahpui ta ang? A khawi party mah hian an ngaihsak lo. Punjab mipui te hi khawi ah nge an kal ta ka nga, an harsat na te hi tu in nge ngaihthlak sa ka nga sut kian sak ta ang le. Heng party te hi party thar leh mi thar tun hnai a kan hriat thar chauh pawh an ni lo va, Congress hian tun lo pawh kum samsa rih chhung khan Punjab ah hian vawi eng zat nge sawrkar na an siam a ro an rel. Akali dal leh bjp pawh vawi eng zat nge Punjab mipui ten chance an pek tawh, vawi tam tak heng party te hi chance pek an ni tawh a, tunah hian mipuiin tute nge chance kan pek leh tawh chuan ang tiin zawhna an zawt a, ngun takin an thlir mek a ni. Thenawm maiah Delhi a awm a, Delhi mipui ten party thar hnenah chance vawi khat an pe chhin a, tichuan Delhi-ah darkar sawmhnih pali chhung electric engin electric bill te a lo free ta a, Tunah Punjab mipuite pawhin darkar sawmhnih pali chhung electric en leh electric bill free an duh ve thu an sawi a. Punjab mipuite Delhi-ah zinin Delhi sawrkar school tha tak tak leh mawi tak tak an hmu a. Punjab-ah pawh chutiang school chu an duh ve thu an sawi a. Punjab mipuite Delhi-ah zinin sawrkar hospital leh Mohalla clinic tha tak tak te an hmu a. Delhi sawrkarin kumnga chhunga hetiang zozai hna a thawk thei a nih si i chuan Punjab sawrkar kal ta leh tuna kan sawrkar hrawn mek te hian kum sawmsa rih chhung khan eng nge an lo tih bik tiin zawhna an zawt a. Punjab mipui te pawh hian hetiang harh tharna hi hmuh ve an duh a ni. Mahse tun hmain duh thlan tur an nei ngai lo va, tunah erawh duh thlan tur an nei ta. Punjab mipui te hnenah hei hi ka ngen duh Kum sawmsarih kal ta chhung kha an party hrang hrang hnenah chhiarsen loh chance in lo pe tawh a. Mahse, danglamna engmah hmuh tur awm lovin a ngai te bawkin thuneihna inchuh, lalna inchuh, sum inchuh leh eiruk thubuai tih vela buai reng rengin hun in la hmang chhunzawm zel a ni a. Aam Aadmi Party hi chance vawi khat min han pe ve ula, kan vaiin Punjab mipui vaibel chhe thum te nen lungrual takin Punjab hmasawnna turin hna kan thawk haw vang. A tawp nan Kunwar Vijay Partap Singh hi thinlung takin Aam Aadmi Party ah ka lo lawm a, a thil beisei leh suang tuah aam aadmi party a a rawn luhpui politics harh tharna hi tihhlawhtlina awmin Punjab kan ti danglam ngei ang tih ka beisei bawk ka lawm e. Aam Aadmi Party hian sang hnih sawmhnih pahnih in thlanah Punjab-a sorkarna an siam a nih chuan electric unit za thum chin an tih free tur thu leh Darkar sawmhnih pali chhung electric an pek tur thu an tiam a, bill pen ding mek te ngaihdam an tiam bawk. Tin, Punjab chanchin Bhumi thenkhatin Delhi model Kejriwal-a tena an sawi fo thin hi a tak a nih leh nih loh Delhi-a Punjabi chengte hnenah zawtin an kal kual a. Chuta an zawhna zawh hote chuan Delhi model that zia sawiin electric free Darkar sawmhnih pali chhunga eng char char bakah kawtthlera street light leh cctv camera dah te, free wifi dah a nih thu leh Kejriwal-a kaihhruai sawrkar chunga an lawm thu hahipin an lo sawi hlawm a. Delhi veng pakhata Punjabi chengte chuan kum thum hnuah a vawi khat nan electric an thim ve thu an lo sawi a, mahse chu pawh minute nga chhung atan chauva thim an nih thu an sawi bawk. Punjab-ah pawh Aam Aadmi Party an sawrkar a nih chuan Delhi model ang hi an kalpui ve ngei an rin thu an lo sawi lang bawk. Tin, Punjab mipui tam tak pawhin Aam Aadmi Party an sawrkar an rin thu an sawi a, party dang hovah beisei tur an neih tawh loh thu an sawi. Chutih laiin Congress leh party dang ho pawh hian theihtawp an chhuahchhunzawm ve reng tho va, tantu leh faktu eng emaw zat an la nei ve mek tho a ni. tihian aam aadmi party in state hrang hrang ah huang zauh tum in hma an la mek zel a ni a, an hlawhtlin dan erawh chu inthlan zawh lam ah hmuh leh hriat theih a ni chauh thung ang. Tun tum atan chuan heti chin hi ni se, next video ah Kejriwal a te chan chin lam bawk video nen in hmuh leh kan tum dawn nia, hmang tha u le.